Helo yna, Doctor Gareth Evans Jones ydw i, dw i'n Ddarlithydd Astudiaethau Crefyddol ym Mhrifysgol Bangor yn yr Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas. A dwi yma heddiw i ddeud gair bach am y cyfleodd posib i chi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Wel, mi fyswn i'n eich annog chi i wirioneddol ystyried astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ella bod chi'n teimlo bach yn ddihyder neu meddwl, oh, iesgob, dydy Nghymraeg i ddim yn ddigon da i astudio yn y brifysgol. Wel, dydy hynny ddim yn wir. Mae'r ffaith bod chi'n medru siarad Cymraeg yn dangos bod eich Cymraeg chi yn ddigon da, a 'swn i'n eich annog chi i roi cyfle arni. Astudiwch un un modiwl drwy gyfrwng y Gymraeg a gweld sut dach chi'n sut dach chi'n mwynhau y modiwl yna, a dwi'n siŵr y gwnewch chi gael budd o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae 'na sawl mantais i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gennych chi y gallu i ddatblygu sgiliau amrywiol, sgiliau fydd yn dod i fod yn ddefnyddiol pan ydych chi'n mynd am swyddi maes o law, er enghraifft, sgiliau cyfathrebu drwy gyfrwng Gymraeg, sgiliau sgrifennu, sgiliau siarad, sgiliau dadansoddi, sgiliau cyflwyno i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg a dyma'r math o sgiliau ma' cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw. Felly ma' 'na fanteision yn broffesiynol i chi wneud hynny yn sicr. Mantais arall ydi mantais personol ella, sef Dod i nabod criw o fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn ogystal. Mae grwpiau cyfrwng Cymraeg yn tueddu i fod yn llai ella na grwpiau um, di, uh, di-Gymraeg, grwpiau Saesneg ella, a mae hynny'n fanteisiol oherwydd mae'n rhoi'r cyfle i chi fel unigolion ddod i'n nabod eich gilydd yn dda iawn a hefyd dod i adnabod y darlithydd sydd yno i'ch tywys chi drwy gyfrwng modiwl. Felly mae 'na fanteision proffesiynol, personol ac ariannol. Mae 'na bres i gael. Os newch chi astudio gwerth 40 credyd, hynny ydi traean o'ch cwrs y fe- y flwyddyn yym blwyddyn o'ch cwrs mae'n ddrwg gen i, drwy gyfrwng y Gymraeg, yna mi gewch chi ddau gant a hanner o bunnoedd gan y brifysgol. Mae hynny'n golygu, os wnewch chi astudio 40 credyd bob blwyddyn yn ystod eich gradd, mi gewch chi 700 a hanner o bunnoedd am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. 'Di'r pres ddim yn stopio yn fan'na. Mae yna fwy i gael, a hynny gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r coleg yn cynnig ysgoloriaeth cymhelliant, hynny ydi, swm o arian i chi os dach chi'n astudio 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg, hynny ydi traean o'ch blwyddyn, fesul blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg. Os wnewch chi hynna, mi gewch chi 500 punt am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac os da chi'n penderfynu dilyn pedwar deg credyd yn eich blwyddyn gyntaf a'r ail a'r drydedd, yna mi gewch chi £1,500 punt erbyn diwedd eich cyfnod yn y brifysgol, a hynny'n ychwanegol i faint 'sa chi'n cael a faint wnewch chi gael gan Brifysgol Bangor ei hun. ma' 'na lot o bres ar ga'l. Felly'n sicr ma' 'na fanteision ariannol, ma' 'na fanteision personol a hefyd fanteision proffesiynol ac mi fyswn i'n 'ych annog chi i wirioneddol ystyried astudio rhan o'ch cwrs neu'r cyfan os yn bosib drwy gyfrwng y Gymraeg a chofiwch, hyd yn oed mewn modiwlau sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Saesneg, mae gennych chi hawl i gyflwyno eich gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, mi hoffwn i ddymuno pob bendith i chi yn ystod eich tair blynedd yma yn astudio ym Mangor. Gobeithio'n wir newch chi fwynhau, gobeithio'n wir gewch chi fudd mawr o'ch profiad yma ym Mangor a gobeithio'n wir y cawn ni gwrdd rywbryd yn ystod eich tair blynedd yma ym Mangor. Pob hwyl i chi a dymuniadau gorau i bob un ohonoch chi.